Helo pawb, rydyn ni yma heddiw i gael rhagor o wybodaeth ynglyn â y cyrsiau dwyieithog a chyrsiau cyfrwng Cymraeg um, sydd ar gael yng Ngholeg Caerdydd a'r Fro. Um, mae Esme yma i siarad gyda ni heddiw. Esme, fedri di gyflwyno dy hun os gwelwch yn dda? Helo, uh, fi yw Esme a fi yw Swyddog Iaith Gymraeg ar gyfer Coleg Caerdydd o'r Fro a dwi'n gweithio yn yr adran cyfarthrebu a, mech, a machnata. So, os dwi'n ddisgybl mewn ysgol Cymraeg ar hyn o bryd ac yn edrych um, i barhau fy Nghymraeg yn y coleg, pa gyrsiau fedra i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog yn CAVC?
Mae ganddyn ni um, rhai cyrsiau sydd yn ddwyieithog um, ac trwy gyfrwng y Gymraeg. Ar hyn o bryd, mae um, cyrsiau chwaraeon a hefyd cyrsiau gofal plant. Uh, felly, os ydych chi eisiau astudio chwaraeon neu gofal plant fel, uh, fel pwnc Prif bwnc, chi'n gallu neud hwnna yn naill ai yn ddwyieithog neu trwy gyfrwng y Gymraeg. O ran cyrsiau eraill yn y coleg, os o'n i'n penderfynu neud cwrs sydd ddim ar gael yn ddwyieithog neu trwy gyfrwng y Gymraeg yn gyfan gwbl, yym, oes modd i mi neud rhai elfennau o'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg? Oes, wrth gwrs. Yym, chi'n gallu cyflwyno eich holl gwaith ysgrifenedig trwy gyfrwng y Gymraeg, os hoffech chi. Yym, felly os oe- os ydych chi yn yr arfer o ysgrifennu yn y Gymraeg a ddim yn y Saesneg, does dim problem gyda hynna. Um, aseiniadau chi'n gallu gwneud trwy gyfrwng Gymraeg hefyd, uh, ac unrhyw adborth um, sy'n cael ei roi nôl i chi, mae hynna'n gallu bod yn y Gymraeg hefyd. Um, ar ben hynny, mae yna llawer o wahanol ffyrdd o cymorth sy'n um, sydd ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg. So mae cymorth personol, cymorth astudio, mae sesiynau i gael eu heibio um, Cymraeg ar gael, um, a mae um, cefnogaeth digidol, digidol sorry, hefyd, fel um, cysill a cysgeir. Felly pan chi'n cyflwyno'ch gwaith a chi'n ysgrifennu eich gwaith, mae pethau fel uh, cysill yn gallu helpu gyda hynny. Oes mae gyfleoedd astudio eraill ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg? Oes, mae yna cyfleoedd eraill. Mae e cymhwyster o'r, or enw Iaith ar y Waith sydd ar gael trwy llawer o wahanol um, pynciau. Felly, os ydych chi'n wneud pwnc hollol wahanol sydd ddim yn Cymraeg, gallwch chi wneud un rhan o'r cwrs yn ddwyieithog neu trwy'r Cymraeg a cyflwyno rhan o'r gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg ac ar ôl hynny bydd gennych chi cymhwyster ychwanegol yn profi eich bod chi'n gallu siarad wahanol lefelau o Gymraeg, felly mae hwnna ar ar gael i llawer iawn o bobl drwy gyfrwng y... drwy gydol y y coleg. A beth am tu allan i fy nghwrs te, pa gyfleoedd sydd ar gael i mi ddefnyddio fy Nghymraeg tu allan i'r cwrs? Un o'r pethe gallwch chi wneud yw i ymgeisio i fod yn Llysgennad my- yy Myfyriwr, a gyda hynna chi'n gallu gweithio gyda'r coleg yn ff- mewn ffordd ffurfiol mewn digwyddiadau fel Tafwyl neu Eisteddfod yr Urdd os mae'n dod i'r Caerdydd eto, ac gyda digwyddiadau mewnol fel nosweithiau agored a phethau fel yna, a mae hwnna'n profiad gwaith gwych i chi i wneud pan rydych chi'n astudio hefyd. Hefyd mae yna ystad eang o glybiau Cymraeg ar gael, so mae rhai clybiau sydd ar gyfer staff a myfyrwyr, mae'n siawns i chi dechrau clwb eich hun trwy gyfrwng y Gymraeg, a mae llawer o pethau sy'n digwydd dros y safleoedd wahanol sydd gyda ni yn y Barri, yng Nghaerdydd ac llefydd eraill, a maen nhw'n rhedeg trwy gydol yr wythnos, felly mae yna llawer o opsiynau i siarad Cymraeg, hyd yn oed os dydych chi ddim yn astudio pwnc trwy gyfrwng y Gymraeg.
O, mae hynny'n swnio'n gret, diolch. Beth os oes well gen i dderbyn gohebiaeth trwy'r Gymraeg o'r coleg te? Um, sut fedra i wneud hynny?
Pan chi'n uh, dechrau yn y coleg, rydyn ni'n gofyn i chi um, pa iaith hoffech chi uh, derbyn gohebiaeth ganddyn ni, felly byddwn ni'n gwybod os hoffech chi derbyn gohebiaeth trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r holl gohebiaeth cyffredinol yn ddwyieithog, felly mae unrhyw beth fel prospectus, mae'r prospectus yn hollol ddwyieithol, mae'r ffurflenni a cheisiadau, mae hwnna'n ar gael yn ddwyieithog, felly Os oe- os oe- os pan ydych chi'n dod i'r coleg, rydyn ni'n gofyn i chi pa iaith sydd well gennych chi. A ma'... acho- gan bod popeth yn ddwyieithog, os mae well gennych chi derbyn gohebiaeth yn Cymraeg ond mae'ch rhieni chi yn siarad Saesneg, ma' hynny'n iawn hefyd, achos mae'r mae'r ddwy opsiwn yna. Diolch yn fawr am siarad gyda ni heddiw, Esme. Yym, os oes